Covid nineteen boruak rip tak karah Pathianin a kohhrante hun tha tak mai min siamsak vangin Pathian hnenah lawmthu i sueng u. Pathian chibai i buk ang u. Aw lo ka lula chibai bukin i kun ang u khai. Lalpa min siamtu hma i thing thi ang u. Ani chu kan Pathian a ni a, keini hi a ran tlatna hmun a mi leh a kuta biaram ho te kan ni si a. Pathian thu hmun dang a mi lo ngaithla leng u. Isaiah bungkua chang ruk atang hian, Kan tan naupang a lo piang a, fapa pekin kan awm ta a. Rorelna chu Koki a chuang anga a hmingah chuan Maka, Remruattua, Pathian chaka chatuanpa, Remna Lal an ti dawn si a. Lalpan a thianghlim kan ngaihthlak te kan za tan mal min sawmsak rawh se. Amen. I tawngtai ang u. Lalpa kan Pathian duh tak min hmangaihtu, tunlai kan ram boruak i hria a, natna hlauhawm tak Covid nineteen karah i kohhrante Vawiini thlenga Lalpa nangmah biakna hun thate min pe a, kan nunate mi zuah vain lawm thu kan hrilh a che. Zanah hian Lalpa kan hria takin nangma biak buk thianghlimah i kohhran ten nangmah hi Lalpa duangin biakna hun tha pawh kan nei thei lo na chungin YouTube channel hmangin nangma thuchah te Lalpa puan chhuahna hun tha te min pe leh zel a. Zanah pawh hian Lalpa i thuchah YouTube hmanga puan chhuah tur te hi a lo thlirtute leh lo ngaithlatute zawng zawng tana Thlarau lama Lalpa malsawmna a ni theih turin kan hun hman tur zawng zawng kan tantu turte, i fak hla sa turte leh Lalpa i thuchah a puangtu turte Thlarau Thianghlimin Lalpa na inkaihhruai a nawmpui ang che. Kan Lalpa Isua Krista hmin chu chu kan dil e. Amen. Tle tunah chuan kan ziaktu lo sawm ila, Kohhran-te tana hriat tur pawimawhte i lo ngaithlang u.
Kohhran hoten Social Media kaltlanga rawngbawlna kan neih a tum ngahna zaninah kan han chhunzawm leh thei dawn ta a. Pathian in min hruai a, hun remchang tak kan an nei chhunzawm leh thi a lawmawm hle a ni. Zan in kan inkhawm a kan programme tur te hetiang hi a ni ang, Chairman Upa Doctor ZR Thiamsanga, Tantu Tlangval Lalthanmawia Colony Assistant Leader KTP a ni ang a. Zan inah hian zai rawngbâwl turin nula, ngursia, mi chhangte upa bial khatna, A ni ang a, thuhriltu tur upa F. Lalsawmliana a ni ang.
Leh tunah chuan kan tantu Tangval Lalthanmawia i lo sawm ang u.

Lalpa ngaih chuan ni khat hi kum sangkhat ang a ni a, kum sangkhat pawh ni khat ang a ni. Mi thenkhatin muang anga an ruat angin Lalpa chu a thutiam kawngah chuan a muang lo e. Tuma boral duh lova mi zawng zawng lo sim duhin nangmahni lamah a dawh thei a ni zawk e. Lalpa thianghlim kan chhiar te, kan zatan mal min sawmsak rawh se. i lo run ta eng u. Lalpa zan inah inkhawmna hun tha tak maiin angin min buatsaih sak leh avangin hei lawm thu kan hrilh che a. Lalpa, kum dang angin Kohhran mite i biakin thianghlimah a huhoin nangmah pawl turin ka inhmukhawm thei lo nain tunlai khawvel changkanna social media hmangin Lalpa tunah hian ka inkhawm ho ve leh thei thung ta a ni. Khawngaih takin Lalpa tuna i thu kan chhiar tawh ang khan i thu hi i nung a, Lalpa thil a tih theih angin he media kal tlang hian Lalpa i thil tih theihna leh i ropuina chu mite zingah rawn puang chhuak leh la. Zan ina kan programme anga kan tum ang zawng zawng te hi Lalpa nangma ropuina tur a lo nih theihna turin i kut thianghlimah ka rawn kawl tir e. Lalpa i thu hi i thuin min hrilh, min hriattir tawh angin. Lalpa a hri te pawh la leng tur angin nang nang chuan min hriat tir a. Lalpa chumi chu ringtute tan chuan inrinna turin Lalpa kan hmaah ziakin i lo dah lawk vek a ni. Lalpa nang kan ring che hi kan van nei ka inti a, kan fak thar leh bawk a che. Kan hma lam hun tur nangin min ven sak la. I kut thianghlimah ka rawn inkawl tir e. Chu zawng zawng chu i Fapa Isua Krista hmingin i hnenah ka rawn dil a che. Amen.
Leh tunah chuan Pathian fakna hla sa turin nula ngul siami changte i lo sawm ang u.

Ka nei tawh si. Nulang u Siami Pathian fakna hla nung tak leh mawi tak i rawn sak avangin lawmthu kan sawi e. Heta tunah chuan Pathian thu kan ngaithla tawng a. kan thuhriltu upa F. Lalsawmliana an sawm a nga. Ani hian inkhawm kaihhuaina pawh tawp thlengin a kutah awm tawh se la tha nge i lo sawm ang u.
Zanina Pathianin min tanpui a, hetiang hun tha kan beisei phak loh. A tira Kohhran Committee ina kan rel ah hetiang hmun hi kan thleng thei ang tih pawh ka ring pha lo a. Amaherawhchu Pathian remruat a ni ang e. He kan thalaite hmangin remchang min siam sak a, chumi piahah chuan hetiang hun kan han nei thei hi kan kohhran inkhawm rei tawh loh zia ngaihtuah phei chuan kan vannei hle in ka hria a, kan thalaite chungah leh Pathian hnenah zaniah hian lawmthu ka sawi duh a ni. Hei hun a kal zel a, zaninah hian Pathian thuchah kan ngaihthlak ho tur atana, Kan tih chu thil tha tih Pathian khawngaihna tiin a thupui kan dah a. Pathian thu a hmasain hmunhnih a mi kan ngaithla anga hei a remchan dan a zirin kan ngaithla chhunzawm dawn nia a dang chu. A hmasa berah Galatia bungruk. Chang kuah atanga chang sawm thu kan ngaithla ang a, chumi dawtah chuan chanchin tha luka ziak bung sawm panga chang sawm paruk leh sawm pasarih thu kan ngaithla dawn nia. Pathian thu i lo ngaithla ang u, Galatia bungruk chang kuah leh chang sawm thu. Chutichuan thil tha tih i ning suh ang u. Kan inthlah dah loh zawngin a hun takah chuan kan seng dawn si a. Chutichuan remchang hun kan neih zia ang zelin mi zawng zawng chungah thil hra i ti ang u. Rin a chhungte zinga mi chungah i ti deuh ber ang u. Chanchin hra luka ziak bung sawm panga chang sawm paruk leh chang sawm pasarih thu hi i lo ngaithla chhunzawm ang u. Tin, eng lo kawm vawkin an ei te chuan intihpuar a duh em em a. Tuman engmah an pe si lo. Tin, a inhriatchhuah ve leh ka pa hnenah inhlawh fate chawi sen lova nei an tam vei nen kei lah chu hetah rilramin ka thi dawn si a. Tin, hmun khata mi hi chhiar leh law law ila a tha nge. Corinthon hnih bungruk chang khat leh chang hnih thu hi i lo ngaithla chhunzawm ang u. Tin, Pathian khawngaihna chu sawtpui lova inhmuh lohna turin Amah thawhpuiin ka ngen chiam a che u. Hun lawmawmah ka ngaithla che a, chhandamna ni ah ka tanpui che, a ti si a. Ngai teh u, tun hi hun lawmawm chu a ni a, ngai teh u, tun hi chhandamna ni chu a ni. Lalpan a thu kan chhiar chhuah tak te kan za tan malsawm rawh se. Pathian hma kun in lo tawngtai ang u. Lalpa kan that em vang ni se i hma a kun tlak kan ni lo. Kan sual em vang ni se la Lal Isua Krista Lalpa a ropui zia kan hmu dawn si lo. Zanina hian i khawngaihna a zarah Kohhran te inkhawmna hun min buatsaih sak leh a. I thuchah kan ngaihtuah ho tur te, kan boruak tawn hrim hrim maiah hripui avanga kan lungngaihna te Lalpa, i khawngaihna zarah hnema kan awm zel theih nan min tanpui ang che. Chumi piahah chuan hei Krismas kum thar programme te a lo thleng tep tawh a, chutiang lam hawi theih loh a kan awm te hi pawi kan ti a ni. Zaninah hian i tanpuina enkawlna kohhran ten kan dawng mek zel a ni tih kan hriatin kan lawm a, kan hun hman zel tur pawh i kutah ka rawn hlan e. Heng hi kan Lalpa Isua Krista hmingin kan dil a che. Amen. Christmas programme siam hun a ni tawh a, chu lam hawi zawnga hawi hun a ni tawh a, Kohhran te pawh amaherawh chu kan hrileng avangin tunah hian chu lam pawh chu kan hawi thei dawn lo a ni awm a, a ka rilrua ka ngaihtuah a, Christmas ruai theh lo ringawt mai te, Christmas programme hmang thei lo ang ringawt a kan han awm tur te hi, Keini ho chuan kan lo hmang tam tawk tawh a ni maithei a Pathian malsawmna a zarah. Amaherawh chu kan thalai zawk te, naupang ho zawk te hrilhhai tur kan ngaihtuah hian kan hripui vei mek a hi Pathian hian a phal a ni si a, amaherawh chu engtik hunah nge hun zalen kan nei ang tih hi He nasa takin ka ngaihtuah a, Pathian khawngaihna e, he khawvela he hripui avanga kan buaina hi reh tawh se tih hi rilrua ngaihtuahna lian tak ka nei a, chu chu zaninah hian ka vei em avangin kan sawi hmasa duh a ni. Kan Bible chang chhiar atang khan kan sawi tura chu tam tak tan chuan ngaihruat theih thil a awm tawhin ka ring a. A hmasain khawngaihna chungchang hi kan sawi hmasa duh a. Hei mithiam ten khawngaihna chungchang an hrilhfiah dan hi a ropui ka ti a, chu chu tawi te te in kan sawi hmasa ange. James Moffata chuan Paula sakhua leh rinna laimu chu tawi te in a vai in khawngaihna vek. Paula sakhua leh rinna laimu chu tawi tein khawngaihna vek khawngaihna a dah lian khawp mai a, chu chu Paula nunzia pawh hian a keng kawh kan ti thei ang chu. A vai atan khawngaihna hlir an ti zui leh a tiin an khaikhawm leh a nih chu. Paula rilruah chuan khawngaihna hi a bulpui ber a ni tih kan hmu thei awm e. A lehkha thawn reng rengah hian khawngaihna tiin bul a tan loh leh a tawpnaah in hnenah kan Lalpa Isua Krista khawngaihna chu awm rawh se tiin a ti tawp thin a. Amah hian khawngaihna a chianga chu khawngaihna chu a neitu a ni tih ka hetah hian kan hmu chiang a ni. Tin, Greek rilfiah dan chi hnih kan sawi anga Khawngaihna an filhfiah danah chuan mawi leh duhawm aa lang. Min hip em em mai thil hi a kawk ber an ti a, hei chu sawifiah zui pawh a ngai awm lo e. Khawngaihna chu a va mawi em, a va ril em, min hip a ni ti zawng te pawhin a sawi zui theih a ni. Tin, thil thlawn pek phu loh hlir, a thlawn liau liau a pek hi a kawk tel bawk. Chu chu Greek ho in an hrilhfiah dan a ni a. Hmangaihna tih phei chu mithiam ten nasa taka hrilhfiahna a awm a. I zanina bik ah erawh chuan khawngaihna tiang khan tawi teh in kan han sawi ri duh a ni. Chu vang in khawngaihna hi hlawh chhuah a neih theih a ni lo. A hlawh a hlawh chhuah a chakna leh theihna leh sum leh pai atang a lei chhuah theih a ni lo tih kha kan chhinchhiah pawh tul awm e. Thuhnuai rawlh takin lawm leh zah tak chunga dawn mai chi a ni. Thuhnuai rawlhna nen lawm chunga leh zah tak chunga neih chi a ni. Khawngaihna hi a petuin phal em ema a pek, a thlawn liau liau, a dawngtuin a phu loh, a hlawhchhuah phak rual loh sawi nan. Tiang chuan Greek hoin an hrilh fiah a, khawngaihna chu a va ropui em ti tuna kan sawi atang ringawt mai pawh khan kan hre thei awm e. Galatia bungruk chang kuah khan thil tha tih thu kan hmu a, helai hi tawi te tein han sawi zui i la tha nge. Tichuan, thil tha tih ining suh ang u kan inthlah dah lo zawngin a hun takah kan seng dawn si a. Kristian chu thlarau lam lo neitu angin Paulan a sawi zawm zel a, thil tha tih chu thlai chi thlak angin a sawi a. Paulan chi tuh a sawi hian a tuh sa chu a seng a hun hma loh chu taima taka enkawl zui nghal tur a ni tih sawi ngai lovah a ngai a ni. He laiah hian thil hra tih chu chanchin hra hrilh nen pawh a sawi kawp thei awm e. Ringtu hmasa, ringtu thar te hnenah ringtu hmasa te chu dimdawi taka enkawl a, ringtu thar te nena an tana an thatna tur atana enkawl zui tiang zawng pawhin kan sawi thei ang. Ringtute hi inthlah dah lo tur kan ni tih kan hriat zui pawh a tul awm e. Kan inthlah dah lo zawngin tih hian tun tuh taimak leh a bu enkawl zui a ngai a. Chituhtu chhiat theihna langsar ber chu inthlah dah hi a ni. Ringtu kan nun hrim hrim mai hi ngun taka ngaihtuah chuan engvangin nge kan hawi kir leh thin? Engvangin nge kan nun hi a lo chah a lo chauh thin kan tih chuan kan inthlahdah vang hi a ni fo mai. Chu zaninah hian chhinchhiah ila, thil hra kan tih theihna tur atan kan inthlah dah lo a pawimawh hle a ni tih kha kan rilruah kan chhinchhiah tlat dawn nia. Lawmman chhe thei lo beiseiin Kristian nun hi a kal mek a. Chumi lawm mana chu tunah hian a tak kan chang mek a, ih kan la chang zui zel dawn a ni. Pathianin a hun a tih ang zelin a famkimna kan la chang dawn a, he mi chang zel tur chuan inthlah dahna hmun tur a awm lo tih kan hriat a pawimawh awm e. Laliswa'n a tawp thlenga tuar peih apiang chu chu mi ngei chu chhan damin a awm ang a ti a ni. Chu chu kan rilruah vawng tlat ila a hrang e. Chuti chuan remchang hun kan neih ang zia zelin mi zawng zawng chungah thil hra i ti ang u tih hi han sawi zau leh deuh hlek ila a thain ka hria a. Hei thlarau lam lo neitu anga a tira sawi rik ang khan sawi rik a ni a. Hei mihring hi remchang hun kan neih chuan a remchan hunah a remchang thei kan ngaihtuah dawn nia kan tih hian chuan thil tih puitlin loh tam tak kan nei a ni. Amaherawh chu helai thu a kan hmuh hi erawh hi chu remchang hun kan neih zia ang zel in tih ah hian remchahna chu kan lei a tul a. Chumi remchahna chu kan lei a nih rual chiah in remchahna kan zawn hram hram kha thil tha tihna tur atan kan in buatsaihna tur a ni tih kha zanian ah hian kan chhinchhiah pawh a tul a ni. Thufing in thir chu a lin lai in deng rawh a ti a. Thir a din laia den awmzia chu duh duh ang a ni. A siamtu ten thir leng ina an siam ang a ni a. Chuvang chuan keini pawh hian remchang kan nei ang zia zela thil hra kan ti dawn a nih chuan kan in buatsaihna a that a ngai a, kan in thlah dah lo a tul a ni. A hun taka thil timi chuan hlawhtlinna. a seng nge nge thin a ni. A hun lova thawktu te erawh chuan an hahthawnin hlawhtlinna tak tak pawh ih kan hmu zo lo thin a ni tih kan hre awm e. Mi zawng zawng chungah thil thil tha i ti ang u tih kan hmu a, rinna chhungte zinga mi zingah i ti deuh ber ang u tih kan hmu zui a ni. Helaiah hian ka rilruah thil tam tak a lo lang a, mi zawng zawng hnenah hian thil tha kan ti thei a ngem aw tih hi ngaihtuah tham a ni. A i a hnunung zawk rinna chhungte zinga mi a i ti hmasa ang u tih hi ka han sawi hmasa duh a, ka han let hlauh teh ang helai thu hi. Chhungkua hi Kohhran angin sawi a ni thin a, Kohhrana kan lawipuite hnenah chuan kan hmuh fo thin avangin an harsatna kan hriatpui a, an lungngaihna kan ṭuanpui thei a, chumi mai piah lamah chuan Anmahni atangin eng emaw thil hriat belh kan neih thin avangin tanpui a awlsam thin a ni. Amaherawh chu mi zawng zawng hnena ti tur erawh chuan kan tin dawn lo a ni tih hi a chiang khawpin ka hria a. Amaherawh chu zaninah hian kan sawi zui anga nakinah eng emaw zawng takah chuan Pathian khawngaihna zarah thil tha chanchin tha puang darh zel tur hian Pathian hian a khawngaihna keimahni hian a lantîr em tih hi kan ngaihtuah zui pawh a ṭul awm e. Aizawl a veng pakhata pa pakhat chuan, Khaw nge ni, Aizawlah hian mi chhiatna zawng zawnga lusun te inah ka kal anga a theih chen chenah ka ral teh ang tiin i a inngaihtuah a, chu chu Pathian tana thil tha a tih ve turah a inngai a tiang chuan hun a hmang chho a. Amaherawh chu a lo veng a lo lian a, khua a lo lian ve deuh a. Veng thenkhatah tlaivarpui dar sawm pahnih a vui ngai te, tin zinga thi dar khat a vui ngai te, tin chawi dawn dar kua vela thi dar hnih a vui ngai te tiang kha mi tam tak an awm avangin i a phe a phe buai khawp mai. Amaherawh chu thlakhat a an ral a, thlahnih thlathum vel a an ral a. Chumi an thlal i an ral meuh chuan ka tlin lo ah ka inbarh lut a ni. Pathian hnena ka intiamna chu ka tlin dawn ta lo a, engtin nge tniang aw tiin a inngaihtuah a, ti zawng hian a ngaihtuahna a seng ta a. A thlalina an zo a, thlangana an rawn thlen meuh chuan ka tlin ta lo bawk a, khaw nge ni, mahni khua ah, mahni veng ah, kan veng chhung ah mi tha, mi chhe ber thleng in, Mi ro, mi ropui ber leh mi tlawm ber thlengin kan veng chhung nana anah chuan khawng nge ni theih tawp kan chhuah teng tiin i amah leh mah chu i a intiam ve thung a ni. Chutia veng mal anga an tih ve thung ah erawh chuan hahdam tak leh muang fan raih a phe phe lovin i veng chhung tan a hun a hmang thei a. An veng chhungah nana anah chuan mithi pawh Hei pahnih pathum a rualin lo awm mahse a vui hun yma te hmangin insiam rem a ni a. Hahdam takin a tel kim thei a, a ral thei bawk a, chutiang chuan hun a hmang a, e, hei ber a hi a nih zawk e tiin e, chutiang chuan a kal chho ta e an ti a. Helai hi e ka rilruah a rawn lan dan a awm ve a ni. Mi zawng zawng hnenah chawp leh chilhin kan ti thei lo, a hnuah pawh kan ti zel thei lo a nih pawhin hepa chanchin an sawi atang hian, Chhungkuaha pa ber emaw ih pa tel loha nu hoa khawsa chhungkua ho zawng zawng hian ih kan ringtupuite leh kan veng chhunga mite tana thil hra leh kan tih theihna tur atan chuan kan inbuatsaih theihna tur atan chuan veng tina chhungkaw tin te hian mahni veng tiang khan ti ta theuh ila A, Mizoram chhungah Kristian ram kan inti a, ringtute awmkhawmna hmun a ni bawk a. A, mi zawng zawng hnena Mizoram chhung bikah chuan kan ti thei a ni mai awm mange tih kha ka rilru ah tiang khan a rawn lang ve a. Chuvang chuan, E, thil tha mi zawng zawng hnena kan ti thei lo a nih pawhin tuna kan ngaihthlak tak khan eng emaw zawng tak chuan a tih theih dan kawng Pathianin min hawnsak em tih te kha kan ngaihtuahna a awm sila a tha nge. A pahnihnaah chuan Chanchinṭha Lukaziak Bungsuam panga thu hei Fapatan Bo thu hi i kan hre vek a, a thu hei hi tawi tein han sawi rik ka duh a. Fapatan Bo chungchang leh Samari mi Samari mi ṭha tehkhin thu Lalisuan a sawi hi tehkhin thu ho zingah Ngaihthlak a nuam a, mi zawng zawng tan a thu hi a fiah a, hriatfiah pawh a awl an ti thin a. Zaninah hian a thu hi a inmil lutuk lo em aw, kan thupui nen thil tha tih tih khawngaihna nen tih a nih rual hian ka rilru a rawn lan ve avangin tawitea han sawi rik ka duh a. He fapa tanbo amah leh amah an inhrechhuak chiah a, vawk Inah englo an ei teh anga puar an chak ve na ringawt mai, a pumpui a ngaihtuah na leh puar na ringawt mai a ngaihtuah atanga inhmuchhuak ngawt ang pawh hian a sawi thei anga. Amarawh chu thil ropui tak Pathian khawngaihna helaia inphum ru nia kan hriat chu. A lo haw hian thil chi hnih a lo lang a ni. Pakhatnaah chuan sual sim chunga Pathian lawmzia a tupui fapa tan bo chungchangah sawi rik a ni thin a, a dik pawh a dik a, pa chuan a lo kuang kuah hmiah mai a, a lo lawm em em mai a ni. Chumi rual erawh chuan a u erawh chuan. A lawm ve lo a ni tih kan hria. Nei zawng zawng eiral ama chanpual tur a eiral tawh a, helaiah hian ngaihtuahna ka neih pakhat chu a u chanpual tur, ama chanpual tura pawh kha hetia a lo haw leh chuan a hek mai awm ang e tih te pawh ngaihtuahna thil awm thei a ni. Pathian khawngaihna helaiah a ruk taka lo inphum nia kan hmuh chu Pa Rilruah chuan misual chim lo haw a lo lawm a. Tin, ina thahnem ngai tak a neitu chanh chang inah hna a thawk a neitu engkim mai a kuta awm pawh kha a hmangaihna a dang chuang lo a. Chuvang chuan pa ang chhungah chuan an rilru hi pa rilru that zia tih mai piah lamah chuan a leng vek a ni tih kha a chiang hle in ka hria a. Hei puan sin tir leh zungbun pek hian dinhmun hra leh thuneihna, a entir an ti a, chutiang em em a dinhmun tha atan chuan han hlangkai chi emi tih zawng te pawn ngaihtuahna a awm thei a ni. Amaherawh chu hei hi Pathian khawngaihna a ni tih zaninah hian kan chhinchhiah pawh a tul awm e. Pheikhawt buntir pawh hian zalenna a kawk a, khawi atanga zalenna nge a ni ang ti ta ila, A pa in kal duhna rilru a put atanga a rilru siam atang hrim hrim mai khan hlawhfa te zinga pakhat ang pawha a tlawmna hian ropuina a khum tel nghal kan ti thei ang chu. Tin, ran talsak ti hi inchawimawina sang ber a ni a, Mizote pawh hian Ran kan in talh sak te kan in chawi mawina a a tan chuan ei ruai kan buatsaih thin a ni. Chuvang chuan sual sim hlawkzia leh Pathian khawngaihna ropuizia hetah hian kan hmu a ni. A u chuan a lo dawngsawng tha duh lo, a tawngkam pawh a deng kawng kawp mai. He i fapa han tih te chu bakah neih zawng zawng ei zo tu, Tite tawngkam dengkhawng tak tak hmang mah se, Pa rilruah chuan an unau hian an lenga Pathian hnathawh anmahniah hian a lo lang a ni tih kha kan sawi duh a. Helaiah hian thil pakhat ka rilruah han sawi rih e, hemi Bible chang kan chhial ruara lo lang awm a awm a, chu chu tuai tein kan sawi zui ange. China thufing pakhat chuan tiang hian a sawi a ni, Pa pakhat hi thlailair ramrawah a zin a, ni dangah pawh a zin fo thin a ni maithei. Ai tur atan tui a kenga ei leh in leh ama hmanrua te chu a keng. Amaw chu chu mi tum a zin tum erawh chuan thlipui nat nat tak leh ah i boruak dang tak mai in i vaivut leng vel in i a kalkawng a ti bova. Harsatna chi hrang hrangin a nuai vel chuan engtin nge awm zel dan tur hriat a ni lo. A mar chu a hma lam pan a ngai a, chutianga kal hram hram chu a tul a. A tui a ei zo, a in zo va, a chawi tur a ei zo tawh a. Amaherawh chu amah chu a nun leh theihna tur atan khawimawh lam pan a ngai tlat si a ni. Chutia theih tawp a chhuah an kal chuan a lo cha va. A mitthla ah chuan tui hmun a lang a, a mitthla ah chuan hahchawlhna hmun a lo lang bawk a. Chutia chau fe a a kal hnu chuan amah pawh chu a ding hleih thei tawh lo a, a chau em em tawh mai a, thi mai turah a inngai a ni. Thlalêrah hian mi tumah hmuh loh a mi an boral reng reng hian vaivut hi inah a chhem lem chin avang hian mahni leh mahni an inphum an ti a. Cyclone te a tle a, thin a tak a awm phei chuan thuk tak a fit nga fit ruk fit sawm thlengin i kha Mithia kha vur a ni thin a, hmuh an har em em thin a ni, ruang zawn pawh harsa an ti thin a ni a. Chutiang dinhmun chu hratu a nih avangin a vanpui mang e, tun tum ka zin chhuak chu e damin ka haw dawn tawh lo a ni tih a rilru ah pawh a pu a ni. Amaherawhchu beidawngin a tha neih zawng zawng sawmin an kal chu Tuihmun a thleng hlawl mai a. Chu hmun tu chu tuihmun a thlen chuan a kut en khawih a, a beiseina a hma mi tham ral mai thina kha a nih leh hlau a. Amaherawh chu chu tuihmun an thlenga an khawih chu tui tak tak a ni tih an hria a. A hmai an phih a, a hmui ro te an han an han hnawih a, tin a lu te tih chuan a han inphih harh a, tui tak tak a nih kha a lawm em em mai a, a chawl a hal tawh a. Amah chu ram roa zin chhang a nih avangin chuti thut thut chuan a inhnawh puar lo. Chuan a tui halna zawng zawng a atana i, he tui hi khaw nge ni i, min hnemtu atan leh he tui hi khaw nge ni i a dang rona ti reh tur atan tiin theihtawpin tui chuan in ta a, amah pawh chu a lo chak thar leh ta a ni. An ti a. Chuan amah chu a lawm em em mai a, Umm, a va han lawm awm em, tawnsa bawk ka dawng a nih hi a ti e an ti a. Chuan a piah a sir lawk maiah chuan thing buk ṭawi ṭha deuh mai, hlim nuam deuh mai hi a lo awm a. Chu thing hlim nuamah chuan a va chawl a, Aw, tui ka intawh bawk a, ka dangcharna a reh a hei. Ni in min em tawh lo va, a va nuam em, helai hi khawnge ni kan hahchawl teh ang? a tiin an thu a. Chutia a an thut chiah mai chuan chu thing chu a rawn tawng ta a ni. Chu thing chuan tiang hian a rawn sawi a ni. E, tunah khan eng nge i sawi kha? Tawn sa bawk i ti a ni. E, eng emaw vanneih thil thu a helai hi rawn kal angah i inngai a ni maw? Kan sawi ange aw. I rawn chawlh hun tur hi engchen nge ka lo nghah tawh che i hria em? Thlipuii a lo tleh a, ka hnah te a ṭil a, hlim ka siam thei loh ka hlau avangin ka lo ṭang ṭang ṭang a, tin ka zar te a lo tliak a, tichuan harsatna chi hrang hrang ka lo tawk ve. Amar chu i lo thlen hun hi ka lo nghak a, chutiang chuan hun ka lo hmang mek a ni. Chuan i chawl hal a reh theihna tur atan tui in tur lo buatsaihna atan ka kiang ah hian tui tunah hian tuna tui duh tawk a in tak kha ka lo siam bawk a ni. Chu vang chuan tawnsa bawk a ni reng reng lo, nang nei nang chuan vannei thil thu i inti mai thei a ni miah lo a nia. Chu vang chuan he hmun i rawn chawlh na tur atan hian theih tawp lo chhuah in ka lo nghak che ni a ti en ti a. Hetah hian Pathian khawngaihna a lang chiang hle in ka hria. Pathian khawngaihna ah chuan engtik lai mai pawh a lam kan hawi loh lai te A duh zawng ti tur atana kan inbuatsaih loh lai te pawh hian Pathian chuan min lo nghak reng a. Amaherawh chu a lam kan hawi phawt a, a duh zawng ti tur atana ke kan pen a nih erawh chuan eng ang pawhin min lo pawm duh a, a hmangaihna keimahniah a lantir duh a ni tih kha a chiang hle in ka hria. Chuvang chuan fapa tlanbo chungchangah pawh engmah a nih tawh loh hnuaiin a pan chuan a inchhir chuan chawih mawiin Ih, a beisei aia tha in ih, a awm zui ta ni tih kan hmu a. Chuvang chuan Pathian khawngaihna hi ih, kan rilruah a len phawt a. Chuti ang tihlawhtling tur atana ke kan pen chuan Pathianin min tanpui ang tih kha ih, kan rilruah kan vawn pawh tha awm e. Korinto hnih bungruk chang khat leh chang hnih thu ah khan tin Pathian khawngaihna chu sawtpui lova inhmuh lohna turin tih hei kan chhiar zui lo mai ang a. Ngai teh u tun hi hun lawm awm chu a ni a, ngai teh u tun hi chhandamna ni chu a ni tih kan hmu a. Hei Pathian khawngaihna leh Pathian awmpuina zarah kum tawp kan lo thleng tawh a, kumina kan hun tawn te hi sawi dawn ta ila sawi sen a ni dawn lo a ni. Helaiah hian tawi te han sawi rik duh ka nei a, he natna avangin hmun hream taka hmun hla ah Bombay-ah i engemaw chen lockdown-a kan awm lai khan kan rilru a lian ber. Pathian khawngaihna kan chan a, Pathian lian ber leh Pathian nena kan dil chu Mizoram a lo haw chhoh hi ni. Kan natna thenkhat te chu an biang puar zai ngei ngei ngai te, thenkhat chu nose feeding te ah natna khirkhan tak tak kal khawm kan ni a, engtiang in nge kan awm ang aw tih kha kan haw theih hun tur kha kan ngai kan ngai chang a, chutiang chuan hun kan thlir a. Chutia kan thlir laia Bible chang lo lang ka rilruah awma zaninah hian kan sawi lang duh a. Pathian khawngaihna leh Pathian awmpuina kan chan theihna tur chuan Pathian hian rem a ruat a ni tih hi chiang takin keimah a lo lang a. Chu chu tihlawhtling turin i ka rilru pawh a insiam a ni. Jeremia bung sawmnga chang sawm parukah khan ti hian kan hmu a. Mahni mite lam an pan theuh anga mahni ram theuhah an tlan ang tih kan hmu a. Isaiah bung sawm pathum chang sawm paliah khan, Tin heti hi a ni anga, Sakhi um nek ang leh berram tuma khalh khawm loh angin mitinin mahni chipui lam theuh an hawi anga mitin mahni ram lamah theuh an tlan bawk ang tih kan hmu a. Helaiah hian tuna kan sawi duh chu kan Chairman ber U Pa Sangtea pawh hi ka rawn tha awh a ni, i kan rawngbawlpui tihna in i kawng min hawn sak thei em tih kan rial a. Tin, kan veng chhunga Pu Zelan Hmingliana he lam thawhna lama hotu a lo awm bawk a, sorkar rawn tangte u hei chhanchhuah kan ngai a ni, kan awmdan hi a dik lo e kan ti a. Chu lai tak mai chuan kan buai em em laiin ni sawm pathum thlania khan Lieutenant Zochhuansangi ral tein positive an han ni thut mai phei chu kan ral khel a ni. Chuan tawngtaina nen kan chang a, tin kan hotute he lamah kan rawn be pawp reng a, mahni rama kir leh kha kan rilru ah a awm a, Pathian khawngaihna kan dil ah. Hun a rawn inher zel a, pakhat mai ni loin pariat lai mai a rawn positive chho phei khan chuan kan mang ang tak zet zet tawh a ni. Damlo chan ve deuh thaw khan han positive chho a, a awmpuite nen khan chuan kan buai a, kan awmna hmun kha a tê bawk si a. Engtin nge niang aw kan ti a, khawlaiah pawh i society in, Min awmpui min duh lo a, chhuak tur te pawn min ti a, chhuah ngaihna a awm si lo. Khawimaw laiah keimahni ho kha min khung hrang dawn se, kan natna atang ringawt mai pawh khan mi zing a awm thei kan ni lo a, ngawi teh u, keimahni hian engmah kan ti thei lo. Pathian chuan nichina kan Bible chang chhiar tak ang khan kawng min hawn sak ang kan hotute nen tiin i kawng kan han dap chho a tiang chuan hun a lo kal a. Pathian khawngaihna zarah a tak kan han hmuh kha mei ni sawmthum a ni a. Lengpuia damdawi dah te chuan thlawhna a rawn tum bawk mah se passenger phur an la rawn tum miah lo a, keini kha a tum rawn tum hmasa ber kan ni a. Mizoram leilung ka rawn rah chiah atang phei chuan Pathian khawngaihna a ni e kan ti a, hei Kohhran upa pathum damlo ho zingah khan pahnih an awm ve a tiang chuan hun kan han hmang chho a, a hmasa berah Pathian hnenah lawmthu i sawi ang u. Khatiang harsatna kan tawh laia kan rilru awm ber chu Lalpa hun hmun rem hmun tha min pek hunah chu mi hunah chuan i rawngbâwl turin chan kan la anga theih tâwpin i tân kan inpe ang tiin keimahni theuh Pathian hnênah kan inhlan a ni. In kan rawn thleng a, amaherawh kan beisei ang thil a lo ni ta hauh lo mai. Mizoram kan han buai chho nak nak a, duhthusâm angin thil a lo tih theih lêm lo a. Amaherawh chu chutah hrim hrim mai pawh chuan kan dilna tihlawhtlingtu Pathian a ni e, Pathian khawngaihna a ni e. Thil ṭha ti tur atan kan in siam kan nih hi hre reng ila, chutiang chuan in buatsaih ang u tiin i kan nun Pathian hnenah kan hlan a, tun dinhmun hi kan thleng chho a ni a. Harsatna kan tawhna hmuna Pathianin min hruai chhuak a, lungngaihna leh manganna kan tawh mek lai pawhin Pathianin ṭanpuitu min pe a ni tih kan hriatin, zaninah hian Pathian hnenah lawmthu sawi mawlh mawlh a ṭulin ka hria chu chu kan sawi bel duh a. A dawp ber na atan chuan ngaite u tun hi hun lawmawm tih hi, Kan sawi riek duh tawi te a awm a, heta kan sawi riek duh pakhat chu tun hei Ramthara chanchinbu a lo chhuak a, November leh December an rawn kawp a, tunah hian Ringthara Sangli deuh thaw engatinge Hripuileng karah kan neih theih tih hi ka rilruah nat takin a awm a ni. Pathian hian a mite hi min va duhsak em? A rawngbâwl tur hian min va duhsak em? Hetiang kârah intûn nge chanchin hrâ hril le? Tûin nge chanchin hrâ thil ṭha ti tur atâna inbuatsaia in pe le tih hi ngaihtuah a ila? Chutiang anga mi in pete zâra tûnah hian kan hming a ṭha hle in ka hria a, ropui pawh ka ti a. Hetiang hripui kârah, inkhâr khip kârah, lockdown kârah Tin, mite tlawh pawh lo tur atana inkhungrung hranna karah engtiang nge chanchin hra hetiang hian a lo darh thei? Chuvang chuan tirhkoh pawla tawngkam taka thil hra tih chanchin hra hrilh a hi kan koh ah a awm a, chutiang tur atana kan inbuatsaih theihna tur atan Pathianin hun hra min pe ni tih hria ila zaninah hian a tharin inbuatsaih ila kan chanvo ni lovin Pathian khawngaihna zara kan neih a ni. Khawngaihna hi a hlu e mai. Khawngaihna chang zel thei turin kan nun in buatsaih ang u. Lalpan, kan za tan malsawm rawh se. Kan chairman i malsawmna in kan inkhum in hrinsel a, a tha ang e, kan za vai ni lo ding ang u.
Tawngtai ang u. Tunah hian kan Lalpa Isua Krista thana te, Pathian kan Pa vani hmangaih te, thlamuanna leh kaihhruaina duhawm tak chu In zah tan leh ram tina rinna kan chung hnenah tun atanga kum khuain awm zel rawh se. Amen.